Шулай эзләдек, эзләдек. Нури абыйга бу әсәр дә ошады, бу әсәр дә ошады. Ләкин ничек кенә еракка киткән саен без барыбер Туфан Миннуллинга кайтып төштек. Туфан абыйның менә бу Алты кызга бер кияү әсәре ул шулкадәр актуаль килеп чыкты. Ике яктан актуаль. Ул хатын-кызларның Язмышы, андагы фаҗигасе. Безнең шушы Кырым да менә быел да җыенабыз, Алла бирсә, безгә хөкүмәтебезгә рәхмәт әйтәсе килә. Быел да акча бирелде шушы проектка. Һәм менә шушы июнь аенда уже Екатеринбургтан башлыйбыз, Адлер, Краснодар, Томский барырга җыенабыз. Хәзергә гәрәй рахмәтле, супер кияү булып чыкты, Минур абый. Супер кияү. Үзенә, как раз үзенә бара инде ул. Чөнки без хәзер шушы арада, менә шушы елларда теге гел гастрольдә булып, гел супер егетләр шикелле, бөтенебез дә йөгереп, гел авылдан авылга күчеп йөрергә туры килде. Шуңа күрә супер кияү дигән Исем Нури абыйга бара, аның кайларда гына бармады. Шушы үзебезнең шушы ел нәтиҗәләренә килгәндә, менә шушы көнгә кадәр инде без 150 спектакль куярга өлгердек һәм 16 мең зритель җыйдык, тамашачы. Аллага шөкер, авылларда йөреп, Ди, йөреп халык йөрми диләр, безгә ничектер киләләр. Ничек инде сәхнәдә пластика булырга мөмкин? Чөнки драма артисты сүз аша бирергә тиеш дип уйлый идем. Сүз, сүз, диалог, диалог. Һәм менә безнең менә шушы ике сәгать тә утыз минутлык әйбердән бер сәгать ярым калгач, менә шушы пустоталар, менә шушы булган Нурбәк әйберләре белән дә тулды. Ул мәгънәви яктан да, кызыклык ягыннан да, әзрәк форманы үзгәртү ягыннан да менә шул яңа әйберләр өстәлде. Ул Африка кешесенә дә аңлашыла, чукчага да аңлашыла, американецка, итальянецка, һәрбер кешегә аңлашала торган тел ул. Ул тән теле. Мин инде хыялланам, бу тирә-якларда гына фестивальләр дә калмаска, ниндидер безнең татар милли мәдәниятен дөньякүләм дәрәҗәгә танытырга хыялланам һәм монда пластика шул юлларның бер уңай бер юлы дип.
Кызлар, безнең Ишан хәзрәтнең булдырмаган эше юк. Молодец!
Лаверса премьера, супер кияу спектакле. Ул Туфан Миңнуллинның Алты кызга бер кияу э, пьесасы буенча куелды. Монда кешенең ялгызлыгы Ялгызлык проблемасы, аңа һәрвакытта ниндидер рухи терәк кирәк булуы турында. Монда инде бу спектакльдә бу рухи терәкнең ролен башкара бердәнбер ир кеше бухгалтериядәге. Гомумән хәл бухгалтериядә бара. Алты бухгалтер, гомумән җиде бухгалтер, берсе ир кеше, 59 яшьлек Рәхмәтулла Хөрмәтуллович һәм хатын-кызлар алар. Аның янына килеп, үзләренең ниндидер эчке проблемаларын, рухи проблемаларын, рухи бушлыклары белән уртаклашалар дип әйтергә кирәк. Һәм э, Рахматулла Хөрматуллович зирәк рәвештә аларга ярдәм итә. Гомумән, Рахматулла Хөрматуллович ул нәфесен җиңгән бер суфи кебек күренде безгә бу спектакльне эшләгәндә. Аны Туфан абый Моңсу комедия дип атаган. Чынлап та, ул моңсу комедия. Анда көлер урын да бар, теләгән кешеләр елар урын да бар. Тагы нинди үзенчәлеге, без тырыштык монда ниндидер пластический күренешләр кертергә. Ни өчен бу мөһим? Чөнки тән теле, пластика, хәрәкәт теле ул бик бик универсальный. Аңа тәрҗемәче дә кирәкми. Без инде монда нилер тар гына милли проблем түгел, гомумән кешелекнең, кешенең проблемасы өскә чыга. Безнең яңа спектаклебездә кулланыла татар альтернатив музыкасының бер вәкиленең иҗаты, ул Аскар һәм Ц-җиде, Ц-биш төркеменең музыкасы, җыры кулланыла. Гомумән, мин хыялланам, кайчан да булса татар яшьләр театры һәм татар альтернатив музыкасы бик тыгыз мөнәсәбәтләрдә бергә иҗат итә башлар дип.